Граница. Анда хәзер үтеп керәбез. Таулар. Бәш төшереп йөрәмей. Пирожки алдым әле. Үзбәк сумнары калды. Тотып бетерә кирәк. Границада менә. Җиргә утыра башы урыннары юк. Хотя бы так.

Караучылар булмады да. Үзбәкстанда тикшерделәр. Сораулар бирмәделәр, конечно, но тикшерделәр. Вот. Мин инде бераз арыдым бу Үзбәкстандагы метр саен Шевроле, Шевроле машинасыннан. Шуңа карагыз монда. Opel'ler, Mercedes'lar, э, Toyota'lar, Hyundai'lar. Эй, күңелләр күтәрелеп китте мондагы машинаны күргәч. Ата арытты бу

Хәзер таджикча өйрәнергә кирәк булачак. Мин таджикский бик слабый. Бер атна монда булырга таджикча өйрәнергә кирәк. Таджикстанда карагыз, таулар уже мотор иттереп монда Зирапшан елгасымы? Зирапшан елгасы бара. Таулар пока яшел, таулар.

Болай бик матур, аккуратно киенгәннәр. Үзбәкстанда шулай киенәләр балалар. Ой, да бер бала, бәләкәй бала бара. Прогулчик велосипедта балалар йөриләр. Шулай иттереп, менә бер җавыклы кыз да бар.
Таджикстане или что школа очень строгий. Строго, да? Вот, строго, я все знаю. Шундый урамнар. Менә балалар. Йөгереп баралар, и, бәләкәчләр. Керәбез Пинджакентка. Таулар. Бер җыелган чапаннар белән. Бас чапан, да? Менә бабайлар чапан киеп басып торалар, җомага әзерләнәләр. Дидом, это жилой, нет?

Весь Россияне йөреп чыктым ди. Әллә дөньяда 50-60 илдә булган, 60 яшь дип тормый. Йөри дә йөри. Теге кытай егет белән сөйләштем. Ул 8 ай бер туктаусыз путешествиедә. Килә дә гән бер атна яши дә китә. Кеше белән таныша, ничек яши күренә. Вот менә мондый хостел бит инде. Шундый хәл. Монысы минем бүлмә бит инде хәзер күрсәтәм. Икенче тарда бөтен өсте хуҗалар тора. Ә менә монда бүлмәләр инде без яшибез. Аккуратно ашап торып. Шундый кухнясы булса. Пока интернет юк, кибеткә чыктым. Әле карагыз, ни матур флаг. Здоровый. Эй, яраталар инде флагларны. Зур-зур флаглар. нәрсә әйтергә үзегез күрәсез үзбәкстан белән чагыштырганда күпкә хәерчерәк инде монда юллар да батыграк инде каралмаган тагын пычраграк та дымнар да иске но машиналар яхшырак монда нәрсә әйтсәң дәген машиналар матуррак күренә вот шундый хәлләр тоже бөтен җирдә система растительный тора

Монда, кстати, үлеп жараталар бөтен җирдә шушы ни, быстрый лапша. Что Казахстан, что Узбекстан, бездән дә күбрәк бая монда. Вот, алтайский сказка. Майонез турында инде әйтмим инде каян майонез икән. Махив инде бөтен җирдә дә, кетчупларда.

Вот. Яшкинлар күп инде монда. Менә бездә Россиядән киткән Рашин. Монда бар тоже. Элек Рашин бар и бит. Хәзер Россиядә юк бит инде. Нигә икән үзегез беләсез. Печеньеләр. Килолар бәйләре. Шундый бәйләр. Дуслар, менә карагыз. Кибеткә бардым. Алдым кефир. Супчик. Ике йогурт 5 процентлы. Алдым. Менә монда ниләр. Яшкинаның нәрсә дип атала әле бу. Конфеткалар чәй эчәргә. Более-менее алар таза метрган 4 штук. Бер жвачка. Менә бу бөтен әйбер 30 самани булды. Безнең акча белән Ой. 270 микән, 280 сум микән. Ой, хөрмәтле дуслар. Җоклап алдым берәр сәгать. Чүтә иске хәлем бетте. Артта. Нигәдер, бәлки Температура давление булганмы? Әзрәк ятып тордым әле. Интернет жоқ монда. Килү белән мин бит интернетка кереп шалтыратайын бит инде. Дегендә монда кайда барам, нәрсә карыйм, әзрәк программа төзи идем. Монда интернет булмагач, мәшәкатьле. Көтеп тордым да так интернет бирмәделәр. Хәзер киттем инде.

Эй, дип борылып китәләр аннары. Карагыз, мотофлотлар. Мотор-мотор бина. Бу администрациядә римесный. Таулар күренә еракта. Ну, шундый. Пиджикент. Ә бу сәгать башняда эшли. Нәрсә белән су таптым Пиджикент, Таджикстанда. Челны холод. Челны холод мороженое монда сатыла. Карагыз. Менә шундый хикмәт. Таджикстан, Пиджикент безнекеләр белән эшлиләр. Ниндидер Эски паркмы бу? Баги Тиллои дигән.

Тут экспресс. Угу. Шулай Советский Союз китмәгән кебек монда барысы. Шундый берләр.

Менә бөтен җирдә тавхид керткәннәр дә инде. Даже тавхид банк бар. Вот шундый хәлләр. Ну, урамнар инде. Серыйрак кешеләрнең киенгәннәрен күрә аласыз инде. Аны мегафон сап куйганнар. Хот-дог күрсәтәләр монда, шаурмалар. Монда беләсезме, күп, әкәмәт күп. Э, менә бу кияүгә чыга торган кызларның күлмәк сату ниләре бигрәк күп. Әүвәлин банкы. Әлләнди банклар бар монда. Исемнәр бигрәк кызык. Гомумән караганда, Пенжикентта ничего особенного, хотя бы шул базарны карап китермен инде. Базара керә алдыннан мәчеткә кереп намаз укып чыкмакчы. Мәчет тә матур инде. Мәчет инде тарихи түгел монда. Но бик интересный үзе. Чөнки үзенчә ул Мен болса тоже мәчетнең бер строениесе бугай. Э, Мәккәдән, Мәк элеккеге Мәккә манараларының копия форматында ясалган. Менә аптекалар Дору Хона. Шулай атала. Күрә аласыз инде. Менә мин күпме йөрим, бөтен пенджикен шундый форматта инде. Менә икенде глаздан как раз мәчетне күрә аласыз.

Кулым юк була. Печән чабылган аккуратно. Кстати, монда бик матур. Алмалар да үскән.

Менә бу велосипедист егетләр белән сөйләштем. Дүрт егет Копенгаген шәһәреннән, Даниядән 4000 километрдан чыгып киткәннәр. Бер ай буе барабыз да барабыз ди. Бер ай буе. Кайсыберләрегез андый кешеләрне чудик дип әйтер, шизофреник дип әйтер. Җәмәгать, без авыл кеше тормышыннан һаман башыбызны чыгара алмыйбыз. Шундый без бәхетле ди, безгә рәхәт ди, без ди дөнья күрәбез ди. Яшь чакта аннары ди йөреп булмый ди. Хәзер дөньяны күреп калабыз шайтырып, велосипедта. Җәмәгать, бу бит, аңлыйсызмы, һәрбер чокыр белән синең арткы җирең сизеп, син дөньяны күрәсең. Күз белән генә түгел, бөтен гәүдәң белән, бөтен позвоночнигың белән күрәсең. 4000 километр велосипедта үттек ди. Субханалла. Менә сиңа менә. Инде бу таулар. Карагыз. Зур үзләре. Километрдан зуррак булар. Анда тау астында Зур Җизиравшан елгасы ага. Вот, шушы зур таулардан агып төшкән сулар инде анда, горная река. 1-2 километр, может даже 3 километр барып карармын әле, нинди икән. Ә полицейскийлар российский кебек йөриләр. Шундый аккуратный мотор. Менә базар.

Күреп булмады, менә Таҗикстанда күреме. Карагыз, менә. Виноград, алар, кстати, виноград дими, үзем диләр. Үзем. Ә болар уже жабылалар инде хәзер. Кичкә таба бара. Күп продукция Россиядән инде. Не сложно догадаться. Төрле илләрдән бар. А монда һаман DVD карыйлар әле. Кешеләрдә DVD бар. Вот. Шундый базар. Күп әйбер жабылган бит инде уже. И таулар күренә, карагыз. Еракта таулар анда күренеп бетми. Мин күзем күрә, ох, матур таулар. Тауларга бармыйча булмый инде. Тауларга баралар кешеләр 4-5 көнгә. Ә мин бит снаряжение юк 4-5 көнгә барга ул авыр ул. Монсы иске өлеш инде.

Чуй. Бөтенләй бер баш. Мон бөтен нәрсә кирәк. Табып була. Базарда. Сам салдым әле итле. Суык инде, конечно. Җылтып булмый. Җылтатырга әйберләр юк. 5 сомони. 45 сум безнеңчә. Базарны күрим дальше. Үземдә сизми калмадым. Кинәт кенә 20 саманига әзрәк төрле-төрле яшелчәләр алдым, әзрәк ит алдым. Хәзер инде шул итләрдән әзрәк кенә үземә 20 ничә, мин 23-24 көнгә беренче мәртәбә ризык пешереп карыйм әле. Мин бит әле бер-бер пешермәдем. Хостелда пешерү Уңайлыклары бар. Апшырып карыйк әле, ничек булыр микән. Булдым әле. Центральный урамнан Таҗикстанның Шлакскирак урамнарга. Ә күрербез, сезгә дә күрсәтермен. Ничек ни рәвештә яшиләр. Менә бер егет миңа килә уже, таптап китәм дип төшеп китте. Таптамады. Чирлек кешеләрен чөтми монда күп күрәм. Имгәкләр, аксаклар, Э, акылга зәгыйфьләрне бик күп күрдем. Ничәп шулай икән? 5-6 кешене күрдем инде уже. Менә урамнар шушындый. Кешеләр җигеп җөйләр, шалып җөйләр, таулы. Бетон, кирпич, бүтін жерде. Мотор, мотор ишекләр. Күрәк зинхар. Елга кадәр барып карыйм, барып җитеп булса. Менә нидер тарихи бина бу, мәчеткә дә шагын әзрәк. Мәчет түгел микән? Таулар бит инде карагыз чыкмады. Таулар. Менә кешеләр торалар бит инде монда. Монда упилләр бик күп бит. Частный йортлар. Абзыйлар йөриләр. Да, монда йөри башласаң, су сәләмәт буласың. Тауларны. Урыннары белән бик крутой спусклар бар. Опять опилләр килә.

Акча районы турист булса, сразу акча сорыйлар. Ну, әлбәттә, беренче мәртәбә генә моңынчалай сораганнар жоқ иде. Ну, әзрәк кенә шундый караш сизелә. Раз кеше башка илдән, значит, акчасы бар, бүлешергә тиеш. Йөреп чыктым. Хәзер менә барам Комсомольское озеро дигән

Вот. Э, мотор двор оештыралар бит инде алар эштә. Менә барып карыйк хә күлне. Нинди микән ул күл? Кырында зур Зиравшан елгасы. Э, нәрсә мин заметил, менә шулай түбәнең ниләре? Нәрсә вот әле бу. Аслары ел салмаган күп дымнарда. Аша җиңелчә генә шалт-шолт кына куелган. Теге артык җилләре булмый микән фронтоннары? Ә монда ниндидер ни дигән? Парк формасында дагы ясалганмы бу? Или частный йортмы бу? Паркмы бу? Ниләр йөри? Павлинмы бу? Бик матур-матур кошлар. Юк, юк, юк, гапләшмим, мин просто килдем генә карарга. Кошлар җөгереп йөриләр, нинди матур кошлар. Павлинчиклар монда бар. Тегендә домикларда менә бу чайхана. Шундый аккуратный. Әзрәк кенә неожиданно мин монда килеп чыктым. Мондый бер көтмәгән идем дә мин. Дальше күлгә барам. Шулар җөри. Монда барам. Бу нинди үзенчә бер стадион да булган бу. Кара ташландык. Монда күл булырга тиеш. Ә менә ул күл. Карагыз.

Бу искусственный пруд инде. Ну, от души матур гына, аккуратно гына. Тирәнлеге дә гел бер метр ярым ике метр күренәдер. Әзрәк утырып торыйм, әле минем бер алмам бар, алма ашап алыйм. Рәхәтләнеп ярып инде. Менә алманы җудым. Хәзер традицион штанга сөртеп киптерәм аны. Шундый гадәт бар. Балаларыгызга да эшләргә кушмагыз. Шундый матур фонда. Бигрәк матур фонда. Мин менә шәһәрдән бер 15 минут барам инде уже. Яр буен эзләп йөрим. Монда бар теге шәһәрдән аккан сулар елга кушыла торган урыннарга. Елга үзе күренми. Кайда микән елга? Елганы күрәс килә. Мин, мин курыккан әйбер еланнар.

Мухи бар битрех снялага. Менә көтүче мала йөгереп йөри. Көтүне куып. Ә, Зиравшан күперләре күренә. Мин моннан барып җитә алмыйм инде, монда бик мәшәкатьле барырга. Күпер кырында барып карармын. Бик ерак күренә. Әнә куа.

Кайталар инде, кайталар инде көтүләр өйләренә. Ә. Билсә битләрен инде. Анда кайгылас. Бик матур гына урын. Шулай чишмә ага дип мактанырдай идем дә инде

Әгәр кино төшерергә теләсәгез, индийский бедный районнар турында Индиягә барырга не обязательно. Менә водопад, менә чүплек, менә җыртык-мыртыктан киенгән балалар, ә тулкым төзелеп бетмәгән өйләр. Шушында килеп төшерә аласыз инде индийский киноларны. Так, короче, хөрмәтле дуслар, менә алдым бәләкәй генә посуда. Бер стакан су салдым, хәзер кайнатырга куйдым. Менә мин монда 150 грамм итем бар. Һәм шуны турап, әзрәк кенә пешерәм бит интегендә. Соңрак салачакмын уже итләр. Әй, ниләр, овощиларны. Башлаган идем, в итоге моны дүртәү пешердек. Монда Кытай җегете, Австралиядән

Ашай мин сезне вилка белән ди. Менә тордык, бөтенесе җыеналар. Безнең австралийка аптырап карап тора. Менә чехлар монда компания 3 кеше. Алар хәзер китәләр бит инде нигә тауга. Менә монда немецләр, алар 11-12 кеше группа студентлар Германиядән фарси телен өйрәнгәннәр, алар китәләр тауга. Мин вот напросился алар белән китергә тауга, чөнки аларның автобуслары тауга алып менә, таудан алып төшә. Дальше тауда үзең генә йөрергә тиеш. Сутка ярым. Күп түләргә кирәк түгел диделәр. Вот безнең апа Хуҗабикә Сәлам Казан. Вот, хәзер бөтенесе төрлесе төрле якка китәләр инде. Мин дә хостелдән китәм.